i mewn i'r ardd i edrych ar y mwnceod. Doedd dim gwahaniaeth ganddyn nhw am yr ysgall a'r dandal poethion. Ddim rhan oedd mwnceod i edrych arnyn nhw. Ar ôl tipyn, blinion nhw edrych ar y mwnceod. Felly aethon nhw ymhellach i mewn i'r ardd, a gweld yr ysgol yn pwyso yn erbyn y goeden fawr fawr. Penderfynon nhw ei dringo hi am tipyn o hoyl. Does dim byd yn bod ar hynny. Y bore canlynol, pan aeth Mister Twit allan i gasglu'r adal, daeth e o hyd i bedwar bachgen bach diflas yn eistedd yn y goeden, a phenolau a'u drwsys yn hollol sownd wrth y cynhenghau. Doedd dim adar, oherwydd roedden nhw wedi cael eu dychryn i ffwrdd am fod y bechgyn yno. Roedd Mister Twit yn cyn-ddeiriog. Gan nad oes unrhyw adael i'r pastau heno, gwaeddodd, fe fydd raid cael bechgyn yn lle hynny. Dechreuodd ringo i'r ysgol. Efallai, hmm, y bydd pastau bechgyn yn well na phastau adar. Aeth ymlaen gan wenu gas. Mwy o gig a dim cymaint o hen esgyrn. Roedd ofn da chrynchlyd ar y bechgyn. Mae e'n mynd i berwi ni, llefodd un ohonyn nhw. Bydd e'n ein stiwio ni'n fyw, llefodd yr ail un. Bydd e'n ein goginio ni gyda moron, criodd y drydydd. Ond dyma'r pedwerydd bachgyn bach oedd yn mwy o synnwyr na'r lleill yn sibrwd, Ei, bechgyn, gwrandewch! Dwi newydd gael syniad. Dim ond penolau ein trwsys sy'n sownd, felly dewch, gloi, agorwch eich trwsys a llithro allan ohonyn nhw a chwmpo i'r ddaear. Roedd Mister Twit wedi cyrraedd pen yr ysgol ac ar fin cidio yn y bachgen agosaf pan syrthiodd bob un ohonyn nhw allan o'r goeden a rhedeg am nerth ei ben adref, a'u penolau noeth yn wincio ar yr haul. Syrcas fawr mwncïoed, pen i waered. Nawr am y mwncïoed. Roedd y pedwar mwnci yn y caetsh yn yr Arth, i gyd yn perthyn i'r un teulu, Migl Wymp, a'i wraig, a'u dau blentyn bach oedden nhw. Ond beth ar y ddaear oedd Mister a Misus Twit yn ei wneud â mwncïoed yn eu gardd? Wel, yn yr hen ddyddiau, roedd y ddau wedi gweithio mewn syrcas fel hyfforddwyr mwncïod. Roedden nhw arfer dysgu mwncïod i wneud triciau, ac i wisgo dillad pobl ac i smocio pibau a'r holl dwli yna. Heddiw, er eu bod nhw wedi ymddeol, roedd Mister Twit yn dal i fod eisiau hyfforddi mwncïod, ei freuddwyd oedd y byddai rhyw diwrnod yn berchen ar y syrcas fawr mwnceïon pen i waered gyntaf yn y byd. Roedd hynny'n golygu bod yn rhaid i mwnceïod wneud popeth ben i waered. Roedd yn rhaid iddyn nhw dawnsio ben i waered, hynny yw, ar eu dwylau ac eu traed yn yr awyr. Roedd yn rhaid iddyn nhw chwarae pêl-droed, Ben y Waered. Roedd yn rhaid iddyn nhw sefyll yn naill ar ben y llall, Ben y Waered, gyda Migl Wymp ar y gwaelod a'r babi mwnci leiaf reit ar y top. Roedd yn rhaid iddyn nhw fwyta a gadded Ben y Waered, hyd yn oed. A dydy hynny ddim yn peth hawdd i'w wneud, oherwydd mae'n rhaid i'r bwyd a'r ddŵr fynd i fyny dy wddf yn lle mynd i lawr. Yn wir, mae e bron yn hamhosib. Ond roedd yn rhaid i'r mwnceîod ei wneud, neu fydden nhw ddim yn cael dim. Mae hyn i gyd yn swnio'n ddigon twp i ti ac i fi. Roedd yn swnio'n ddigon twp i'r mwncaeaid te efyd. Roedden nhw'n casáu gorfod gwneud yr holl dwli pen i weiryd yma, dydd ar ôl dydd. Roedd sefyll ar eich pennau am oriau bwy i gilydd yn gwneud iddyn nhw deimlo'n ben ysgafn. Weithiau, byddai'r ddau fwnci bach yn llewygu gan fod cymaint o waed yn mynd i'w bennau. Ond doedd dim ots gan Mister Twit am hynny, roedd e'n gwneud iddyn nhw ymarfer am chwe awr y diwrnod, a phe na baen nhw'n gwneud fel roedd e'n dweud, fyddai Misus Twit ddim yn hir cyn rhedeg ar ei olau nhw a'i hen ffon ffiaidd. Er yn Roly-Poly yn dod i'r Adoe, roedd Migl Wymp a'i deulu'n ysu am dianc o'r caetsh yng ngardd Mister Twit a mynd yn ôl i'r jwngl yn Affrica, y man y daethon nhw o. Roedden nhw'n casáu Mister a Misus Twit am wneud eu bywydau mor ddiflas. Roedden nhw'n eu casáu nhw hefyd am yr hyn roedden nhw'n ei wneud i'r adar pob dydd Mawrth a dydd Mercher. Hedfanoch chi ffwrdd adar, bydden nhw'n ein weiddi, gan neidio o gwmpas y cait a chwifio'u breichiau, Peidiwch â eistedd ar y goeden fawr fawr honno! Mae hi newydd gael ei gorchuddio â glud gludiog! Ewch i eistedd yn rhywle arall! Ond adar o Loegr oedd y rhein, a doedden nhw ddim yn deall yr iaith Affricanaidd ryfedd roedd y mwncïod yn ei siarad, felly fydden nhw ddim yn cymryd unrhyw sylw a bydden nhw perhau i ddefnyddio'r goeden farw fawr a chael ei dal ar gyfer pastai adar Misus Twit. Yna, un diwrnod, hedfanodd aderyn cwbl wych i lawr ar awyr a glanio ar y caetsh mwncïoed. Nef yw wen! gwaeddodd y mwncïoed i gyd gyda'i gilydd. Yr aderyn roli poli yw e! Beth yn y ddaear rwyt ti'n ei wneud draw fan hyn yn Lloegr, aderyn roli poli? Fel y mwncïoed, roedd yr aderyn roli poli yn dod o Affrica, ac roedd e'n siarad yr un iaith â nhw. Dwi wedi dod ar wyliau, meddai'r aderyn roli-poli. Dwi'n hoffi teithio. Esgwydwodd ei blu ryfeddol a liwgar ac edrychodd i lawr yn eithaf grand at y mouncïoed. I'r rhan fwyaf o bobl, aeth yn ei flaen. Mae hedfan ar wyliau yn ddrud iawn, ond dwi'n gallu hedfan i unrhyw le yn y byd am ddim. Wyt ti'n gwybod sut i siarad ar adar Saesnig yma? gofynnodd Migl Wymp iddo. Wrth gwrs fy mod i yn, meddai'r aderyn Roly-Poly. Does dim point mynd i wlad heb wybod yr iaith. Felly mae'n rhaid i ni frysio, meddai Migl Wymp. Mae hi'n dydd Mawrth heddiw, a draw fan'na, Yna, fe weled di'r hen Mister Twit ucha fi i fyny'r ysgol yn peintio glud gludiog dros holl gynhenau goeden farw fawr. Heno, pan fydd yr adar yn dod i glwydo, rhaid i ti eu rhybuddio nhw rhag glanio ar y goeden yna neu fe fydden nhw'n cael eu troi'n bastai adar. Y noson honno, hedfanodd yr aderyn roli-poli o gwmpas yr hen goeden farw fawr gan ganu, Mae hen stwff glidio glidio dros y ganghennau goeden fawr, a dewch chi byth yn rhydd os byddwch chi'n glanio acw aw. Hedfanwch, hedfanwch, aroswch i fyny fry, neu mewn pastai adar poethaf byddwch chi gyd. Dim pasta i adar i Mister Twit. Y bore wedyn, pan ddaeth Mister Twit allan a'i fasged enfawr i dynnu'r adar i gyd o'r goeden farw fawr, doedd dim un aderyn arni. Roedden nhw i gyd yn eistedd ar ben y caets mwncïoed. Roedd yr aderyn Roly-Poly yna hefyd. Ac roedd Migl Wymp a'i deulu yn y caets, ac roedd pob un ohonyn nhw'n chwerthin am ei ben at Mister Twit. Dim pastau adar eto fyth i Mister Twit. Doedd Mister Twit ddim yn mynd i aros wythnos arall am ei swper pastau adar. Roedd e'n dwli ar bastau adar, dyna oedd ei hoff fryd o fwyd. Felly'r union diwrnod hwnna, aeth ar ôl yr adar eto. Y tro hwnna, roddodd lid gludiog dros farau uchaf y caetsh, mwnceoid, hefyd, yn ogystal â'r chanhennau'r goeden farw fawr. Nawr fe fydda i'n eich dal chi, meddai, ble bynnag byddech chi'n eich eistedd. Eisteddai'r mwnceaid yn y caetsh yn gwylio hyn i gyd, ac yn nes ymlaen, pan ddaeth yr aderyn Roly-Poly draw am sgwrs fach, gwaeddon nhw, Paid â glanio ar ein caetsh ni, aderyn Roly-Poly, mae glud gludiog drosto fe i gyd, a thros y goeden hefyd! A'r nos honno, wrth i'r haul fachlud, a'r adar i gyd yn dod i glwydo eto, hedfanodd yr aderyn roli-poli o gwmpas y caets mwncïod a'r goeden fawr w fawr a canu eto i'w rybuddio. Mae hen stwff glidiog glidiog dros y caets a'r goeden fawr w, a dewch chi byth yn rhydd os byddwch chi'n glanio ac w, hedfanoch hedfanoch arosoch chi fyny i fri, Neu mewn pastai adar poeth y byddwch chi! Mister a Misus Twit yn mynd i brynu drilliau. Y bore wedyn, pan ddaeth Mister Twit allan â'i fasged enfawr, doedd dim un aderyn yn eistedd ar y caets, mwncïoed, na'r goedyn farw fawr, Roedden nhw i gyd yn cludio'n hapus ar do tŷ Mister Twit. Roedd yr aderyn roli poli i fyny yna hefyd. Roedd y mwcïaid yn y cowch, ac roedd pob un ohonyn nhw'n chwerthin yn braf, Ha! Ha! ar ben Mister Twit. Fe gaf i wared ar eich chwerthin twp 'na o'ch pigau chi, sgrechiodd Mister Twit ar yr adar. Fe ddaliaf i chi i'r tro nesaf, y peth a'i pluog pwder. Fe drof eich gyddfa i chi, pob un o onoch chi, ac fe fyddwch chi i gyd yn ffrwtian yn y sosban i wneud pastau a adar cyn diwedd y dydd. Sut gwneud i hynny? gofynnodd Misus Twit. Oedd wedi dod allan i weld beth oedd yr holl sŵn. Chei di ddim rhoi glud gludiog dros do ein tŷ ni i gyd! Dechreuodd Misus, Mister Twit, gyffroi. Mae gen i syniad gwych! llefodd. Ond naeth e ddim ffwdanu sibrwd, oherwydd doedd e ddim yn meddwl bod y mwncaeoed yn gallu ei deall. Fe awn ni, ein dau, i'r dref yn syth, ac fe brynwn ni dryll yr un, gwaeddodd. Beth wyt ti'n meddwl? Ardderchog! gwaeddodd Misus Twit, gan wenu a dangos ei dannedd hir melyn. Fe brynwn ni'r drilliain mawr yna sy'n tanio 50 bwlat neu fwy pob tro maen nhw'n saethu. Yn union, meddai Mister Twit. Clo'r tŷ tra bydda i'n mynd i wneud yn siŵr bod y mwncaeoed wedi cau'n ddiogel o'r ffordd. Aeth Mister Twit draw at y caets mwncaeoed. Gwrandewch! Cyfarthod, yn ein lais hyfforddwyr mwncionid dychrynllyd, pawb, ben i waered, ar eich union! Un ar ben y llall, dewch, brysiwch, neu fe gewch chi deimlo ffon Misus Twit ar draws eich pen olau. Yn un fydd, safodd y mwnci-oed druan ar ei dwylo a dringo naill ar ben y llall gyda mygl wymp ar y gwaelod a'r plentyn lleiaf reit ar y top. Nawr, aroswch yna tan i ni ddod nôl, gochmynnodd Mister Twit. Peidiwch chi â meiddio symud, a pheidiwch â chwmpo drostodd. Pan dawn ni nôl mewn dwy awr, neu dair, fe fydda i'n disgwyl eich gwel chi fel hyn yn yr union y drycha chi'n deall? Ar hynny, martsiodd Mister Twit i ffwrdd. Aeth Misus Twit gyda fe, a chafodd y mwncïoed eu gadael ar eu pen eu hunain gyda'r adar.